Sut hwyl bawb, gobeithio eich bod chi'n cadw uh, yn iach ac yn ddiogel ac wedi cael cyfle i fwynhau rhywfaint ar yr haf wedi cyfnod mor hir o fod dan gyfyngiad. Does dim rhaid i mi ddweud fod y Cyngor wedi bod dan bwysau trwm yn ystod y cyfnod anodd yma ac mae'n diolch ni i'n holl staff ni am am fod mor barod i addasu ac am fod yn ymroddedig i'r gwaith, i weithio dan amgylchiadau anodd iawn iawn i sicrhau fod fod ein teuluoedd a'n plant a'n oedolion mwyaf bregus yn cael y gofal uh, sydd yn ddyledus iddyn nhw. Yn ystod yr wythnosau diwethaf yma, wrth gwrs, da ni wedi gweld wrth i'r cyfyngiadau symud gael eu lleddfu, R'yn ni 'di gweld niferoedd sylweddol o ymwelwyr yn dod i'n hardaloedd ni yma i fwynhau'r mynyddoedd a'n traethau ni. Yy ac ma' hynny wrth gwrs wedi arwain at yy bwysau ychwanegol ar yy nifer o'n gwasanaethau ni. Mae ein gweithwyr sbwriel ni wedi bod yn gweithio'n galed iawn iawn i sicrhau fod yn strydoedd a'n cefn gwlad ni yn lân. ac yy hefyd mae'n wardeiniaid ni wedi bod yn sicrhau bod y strydoedd yn ddiogel ac yy nad oes parcio anghyfreithlon ac yn y blaen a ma'r gwaith yna wedi bod yn fwy heriol nag arfer. Mae, mae ganddon ni staff hefyd sydd wedi bod yn cysylltu â nifer fawr o fusnesau ar draws y sir uh, yn cynnig cyfeirio nhw i, i gymorth ariannol ac hefyd yn darparu cyngor ar sut i ail-agor yn ddiogel. Ac 'da ni'n falch iawn fod cynifer o fusnesau wedi llwyddo i agor unwaith eto. Fe hoffwn i gyfeirio at y staff morwrol sydd yn gweithio yn ddyfal i sicrhau diogelwch defnyddwyr yn traethau ni, ac maen nhw wedi gwynebu sefyllfaoedd anodd iawn yn ddiweddar gyda nifer o ddamweiniau, a rhai o'r rheiny yn wir yn angheuol ac yn drist tu hwnt. Maen nhw wedi mynd y filltir bellach ychwanegol honno ac wedi yn wir achub bywydau, ac fedrwn i ddim diolch digon iddyn nhw am eu gwaith arwrol. Fe welson ni hefyd, wrth gwrs, stormydd yn ddiweddar, ac mae'n gweithwyr priffyrdd ni wedi bod yn gweithio allan dydd a nos i glirio coed ac i sicrhau fod uh, Ein pobl ni yn cael pob gofal yn ystod llifogydd reit ddifrifol a deud y gwir mewn mannau o'r sir. Ar ddiwedd yr haf fel hyn, mae'n dda gweld yn hysgolion ni yn agor unwaith eto ac ydan ni'n dymuno yn dda iawn i'n holl ddisgyblion ni wrth iddyn nhw ddychwelyd I weld i athrawon ac i weld i cyfeillion unwaith eto, dwi'n siŵr bod nhw'n falch o fynd yn ôl. Ga i ddiolch i'r athrawon a'r staff ysgolion yna am y gwaith caled maen nhw wedi wneud yn paratoi i dderbyn y disgyblion yn ôl dan amgylchiadau anarferol ac anodd iawn iawn ac i sicrhau eu bod nhw'n cael eu haddysg mewn amgylchiadau diogel ac i amddiffyn eu iechyd nhw. Yn ola', ga i ddiolch i chi i gyd am ych rhan chi wrth yy i chi gadw at y rheolau yy er mwyn yy rhwystro lledaeniad y clwyf yma. Wrth gwrs, mae hi'n bwysig cofio yy wrth i ni wynebu'r